sfortunati jew komiċi tal-letteratura tagħna, insibu lil Fra Mudest, karattru ħelu ħelu li ilu jiġbed is-simpatija tal-qarrejja sa minn meta nħoloq mill-awtur Charles Ghasa.
Fra Mudest beda fl-1967 Johnny D'Emanuele li kien beda joħsib iċ-Children's Home wara missieru Kien talabni biex nagħmillu storja dwar karattru, kien tani l-isem tiegħu Fra Modest, però l-karattru ħloqtu jien. U minn hemm bqajna dejjem għaddejjin sakemm Fra Modest għadu sal-lum u sar ikona. Fra Modest huwa bniedem ferrieħi, ċajtier, kulħadd iħobbu, magħruf mar-raħal kollu, dejjem lest biex jgħin, jidħol fil-prasfar bla ma jrid, Huwa kif isejħu l-Oliver Fiġġieri Malti tipiku. Darba minnhom kont ħalli semmi storja waħda, jieħu lift fuq trak u dan jridu jimbuttaw it-tera x'waqfilhom u qalu noqgħod fit-trak żomm l-istering. Daw jimbuttaw jimbuttaw sar għalin xraba. Meta waslu, għallhom jinħat ħsieb tal-imri għax it-trak għallhom għax tellajtilkom il-handbrake. Speċi fiex imbuttawk, tifhem ma jaħsibhomx speċi jew ma kultant jaħsibhom ma tistenniex minn għandu. Kif għadna l-ewwel bdejna jidru fi Children's Zone. Umbat kont ħriġt tliet kodba żgħar ħafna jiena li kienu rnexxew immens. Umbat meta l-mir li waqfu l-dar ta' pubblikazzjoni kienu talbuni ir-rajts tiegħu Ħriġna l-ewwel ktieb, mbagħad ħareġ it-tieni, t-tielet u waqafna. Mbagħad għaddew 20 sena u dewa ħajruni narġa' nikteb. Ehm, ktieb raba wieħed bid-dinja ta' Fra Modest u rnexxa wkoll. Mbagħad meta l-40 sena Għamilna edizzjoni speċjali u meta laq il-50 l-istess għamilna edizzjoni speċjali. Se naqra silta mill-istorja li jisima il-kejk. Fir-raħal kien hemm drawa li fil-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena xi sidin tal-ħwienet jagħtu rigal lill patrijiet tal-kunvent. Barra minn hekk, xi familji fir-raħal ukoll kienu jaħsbu fil-patrijiet dawn il-ġranet sbieħ u li magħhom iġibu tant ferħ. Fost dawn kien hemm is-Sur Ġiġinu li kellu dolċerija fir-raħal. Kull min ried jixtri xi ftit pasti tajbin jew xi ħelu ieħor, għandu kien imur, speċjalment nhar ta' Ħadd wara l-quddies. Is-Sur Ġiġinu kien magħruf sew mhux biss fir-raħal fejn kien joqgħod, u fejn kellu l-ħanut, imma wkoll fil-ħura oħra tal-madwar, u ħafna kienu jfittxuh biex jordnaw xi xogħol tal-ħelu għal xi festin jew għal xi okkażjoni speċjali. Għala darba waħda, xi jumejn qabel il-Milied, is-Sur Ġiġinu marant il-Pirjol b'kaxxa kbira marbuta b'żigarella kaħla. Kif raħ il-Pirjol mill-ewwel induna li d-dolċier kien ġab xi ħaġa għal patrijiet tal-kunvent. U ma nixxi ngħidu ħa pjaċir. Eh, dan għalikom pirjol u l-festi tajba għallu s-sur ġiġinu poġġa l-kaxxa fuq mejda zaħira li kien hemm fl-uffiċċju tal-pirjol. L-istejjer tiegħek f'kollox tal-kbar ta' tfal ħafna drabi biex ma għajx dejjem nibda mill-karattru. Ġifieri dejjem kolli f'moħħi il-karattru. Bla l-każ fra modesta jeb. Xi motivani mbagħad naturalment jew nkun xi esperjenza li kelli jew xi ħaġa li smajt u mbagħad toħloq storja madwarha. Però dejjem l-importanti għalija jkun li npoġġi dal-karattru li ħloqt jien li jiffittja f'dak il-plott. Ġifieri dak li jimmotivani l-aktar. Li l-karattru jsib postu. Int qatt ma tinsejna Sor Ġeġin, qallu l-pirjol bid-daħqa. Din id-darba ħsibt biex kull wieħed mill-patrijiet li hawn fil-kunvent ikollu biċċa kejk kbira x'jiekol, kompla s-Sur Ġiġino kif poġġa bilqiegħda fuq siġġu b'dardejja u għoli li kien hemm quddiem l-iskrivanija tal-Pirjol. U għal fram hemm xi biċċa allura saqsek il-Pirjol jitbissem fil-waqt li ħares li s-Sur Ġiġino biex jara biex se joħroġ. Minn dakinhar li Fra Modest kien qabeż għal Ġużè, meta s-Sur Ġiġinu ridu jħallas talli kien qabad dak is-soufflé f'idejh mingħajr ma kellu l-ebda ħsieb li jixtrih għax ma kellux biex, bejn dawn it-tnejn kien hemm bħal speċi ta' gwerra bierda. Is-Sur Ġiġinu kien baqa' xi ftit irrabjat għal Fra, imma maż-żmien kollox jintesa', u s-Sur Ġiġinu fehem li dakinhar il-Fra kellu raġun iżomm ma' Ġużè.